Chibai leh vek ule, tun tum chu Mizoram chungchanga kan hriatna tih zau nan Mizo kum pawimawh te kan sawi anga, hetiang lampang hi ka lo ti tel zeuh zeuh dawn a ni. Chuan hming leh khawhming te hi ka lam dik lo mai thei a, chungah chuan a dik zawk min lo hrilh hreh lo ula. A chhan chu Mizo tawng hi har ve a, a thluk a dik loh chuan a buai thlak vek mai thin a ni. Kan sawi tan ang, Mizo kum pawimawh te, ka lak chhuahna hi Mizo General Knowledge, Ar Lal Hmangaihsanga buatsaih a mi ni. Pakhatna, AD Zakua Sawmnga Burma an chhuahsan kum. Pahnihna, kum sangkhat za sawm sarih khampat chhuahsan kum, Bung phun kum a ni bawk. Pathumna, Sangkhat zali sumruk paruk len tlang awm lai. Palina, Sangkhat za sarih sawmhnih atanga sangkhat za sarih sawmthum sai lo lal hovin tiau an kan thla. Pangana, Sangkhat za sarih sawmli, sele sih, sang sarih khua lal pasarih infinkhawm kum. Parukna, Sangkhat za sarih sawmnga panga thlanrawn ho rawt. Pasarihna, Sangkhat za riat sawmli pakua atanga sangkhat za riat sawmnga paruk chhim leh hmar indo. Pariatna, Sangkhat za riat sawm ruk pahnih mau tam hmasa ber. Pakuana, Sangkhat za riat sawm ruk panga Mizo leh British inbiakna hmasa. Pakuana, Sangkhat Zariat sawm sarih pakhat, Bengkhuaia hoten Zolu tih an man, chu chu January ni sawmhnih pasarih a ni. Sawm pakhatna, Kum Sangkhat Zariat sawm sarih pahnih, January ni sawmhnih pakhat, Sapin Zolu tih an chhan chhuak. Sawm pahnihna, Sangkhat Zariat sawm sarih paruk, Thlichhe tleh kum. Sawm pahnihna, Sangkhat zariat sawm sarih pasarih atanga sangkhat zariat sawm riat chak leh thlang indo. Sawm pathumna, Sangkhat zariat sawm riat thing tam hmasa he ṭam hian indo a ti tawp a ni. Kum, Sangkhat zariat sawm riat pali arsi tlak kum. Sawm pangana, Sangkhat Zariat Sawmkua, British sorkar leh Mizo Lalten inremna an siam. Sawm pasarihna, Sangkhat Zariat Sawmkua pathum, min pui kum. Sawmhnihna, Sangkhat Zariat Sawmkua pali, January ni sawm pakhata Pu Buanga leh Sap upa ten Aizawl an lo thleng. Hemi kum vek April ni khata Pu Buanga Bathlara a OB an zir tir tan. Kum sangkhat Zaria sawmkua panga October ni hnea Mizo tawnga Pathian biak inkhawm hmasa ber neih a ni. October vek ni sawmhnih pahnih ah hian Mizo zirtirna bu chhuah a ni. Sangkhat Zaria sawmkua paruk August ni khat chanchin tha luka ziak leh lin a ni. October ni ruk hemi kum vek ah hian Mizoram a biakin hmasa ber sak tan a ni. Sangkhat Zaria sawmkua pasarih August ni sawmthum pakhat ah Rev. DE Jones, Zosa Pluia tia kan koh kha a lo thleng a ni. Kum, Sangkhat Zaria sawmkua pariat February ni sawmhnih, Sunday sikul din tan ni a ni. Chuan Mizo tawnga chanchinbu hmasa ber chhuah kum leh ni a ni bawk a, Mizo chanchin lai suih tih a ni chu chu. Sangkhat Zaria sawmkua pakua June ni sawmhnih panga Mizo zinga Baptisma chang hmasa ber Khuma leh Khara ten an chang chuan hemi ni leh kum vek hian Kristian hlabu hmasa ber hla sawm pariat awmna tihchhuah a ni. Kum, sangkhat zakua leh pakhat, Mizoram a chhiarpui hmasa ber neih kum a ni. Sangkhat zakua leh pahnih November, Mizo leh Vai chanchin tih chhuah a ni. Sangkhat zakua pathum, March ni sawm pathumah Baptist Mission a lo thleng. Hemi kum vek December-ah Mizorama Christmas hman hmasak ber Mission veng kohhranah hman a ni. Sangkhat zakua paruk, April ni rukah harhna tum khatna a thleng. Sangkhat zakua pasarih ah Josap Hluian Theological Sikul a hawng. Hemi kum vek hian June thla ah Middle English Sikul hawn a ni. Sangkhat zakua pariat chhimbial nen atang kawpin hlabu chhuah tan a ni. Sangkhat zakua leh pakua November thla ah Middle English Scholarship Exam hmasa ber nei a ni. Sangkhat zakua leh sawm Mizoram ah bawi ban a ni. Hemi kum vek hian Presbytery in khawmpui neih tan a ni a. Upa nem ngheh hmasa ber te, Upa Rosema, Upa Ardala leh Upa Darthinga te an ni. Kum, Sangkhat zakua sawm pakhat October, Kristian tlang au, a hun laia Krista tlang au tiin chhuah tan a ni. Sangkhat zakua sawm pahnih December-a Lemchan drama hmasa ber neih a ni. Kum, Sangkhat zakua sawm pathum Mau Tam Tama tla chuan harhna tum hnihna a thleng bawk a. October-a Mizo Pastor hmasa ber chhuah kham an nem ngheh a ni bawk a ni. Kumsang khat zakua sawm pali indopui pakhatna tan kum, sangkhat zakua sawm panga Kailekthla chhuah kum, sangkhat zakua sawm paruk April-a Mizo tawng thuthlung tharbu Kopi Sangkhat tih chhuah a ni. Hemi kum vek hian Salvation Army Kawl Khuma Hova din a ni. Sangkhat zakua sawm pasarih Sunday sikul exam neih tan a ni. Chuan Mizo tlangval in dopui pakhatna ah France ramah an kal a ni mi sang hnih leh za lai. Chuan hemi kum vek May hian beih rual hman tan a ni. Sangkhat zakua sawm pariat. harhna tum thumna thlen kum. Sangkhat zakua sawm pariat tho hian Kristian hla sawm panga sawlfa nena tihchhuah hmasa ber kum a ni. Hripui a leng bawk. Sangkhat zakua sawmhnih Mizo Kristian hla thar phuah tan a ni. Chuan Sunday sikul zirlai neih hmasak ber chanchin tha Mathaia ziak neih a ni bawk a ni. Sangkhat zakua sawmhnih pakhat Synod Book Room hawn tan kum a ni. Sangkhat zakua sawmhnih pathum Mizoram Presbyterian Kohhran Presbytery pathumah then a ni, chungte chu chhim chhak, hmar chhak leh khawthlang. Sangkhat zakua sawmhnih pali Mizo BA pass hmasa ber ten an pass, Shova leh Lianhnuna. Changkhat zakua sawmhnih panga Roman Catholic Kohhran din a ni. Changkhat zakua sawmhnih pariat Presbyterian Hospital din a ni. Hemi kum vek hi min pui kum a ni bawk a, thing tam tlak a ni bawk a ni. Changkhat zakua sawmthum May-ah Mizoram-a thlan mual neih tan a ni. Sangkhat zakua sawmthum pakhat naupang Sunday sikul inkhawmpui neih tan a ni. Chuan chhiarpui vawi lina neih kum a ni bawk. Sangkhat zakua sawmthum panga, June ni sawm panga ah Yang Lusai Association, Tuna Young Mizo Association ni ta hi din a ni. Mizo zirlai pawl din kum a ni bawk. Sangkhat zakua sawmthum pasarih Aizawl Theological Sikul khar a ni. Sangkhat zakua sawmthum pariat Mizoramah zawlbuk tih tawp a ni. Sangkhat zakua sawmthum pakua Indopui pahnihna tan a ni. Mizo MA pass hmasa ber khawtin khuma MA pass kum a ni bawk a. Mizo Chief Council din kum a ni a, Cottage Industry hmasa ber din kum a ni bawk a ni. Sangkhat Zakua Sawmli, Hmar Tawng Chanchinbu hmasa ber Hmar Sawmna tih chhuah a ni. Sangkhat Zakua Sawmli pakhat, Hmar Literature Society din a ni. Sangkhat Zakua Sawmli pahnih, Mizo Hmeichhia BA Pass hmasa ber Lelsangpui BA Pass kum a ni. Sangkhat zakua sawmli pali chanchin tha Golden Jubilee lawm kum a ni. Seven Day Adventist din kum a ni bawk a. Hemi kum vek June ni sawm panga hian Mizo High Sikul Aizawlah din a ni bawk a ni. Awle heti zawng hi ni phawt ta se kum dang pawh hi a la tam a, video dangah kan chhunzawm leh dawn nia. Min thlirsaktu te inchungah ka lawm em em a ni.